Leviticus ti nnan. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ. Kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, Sɛ obi yɛ bɔne fom wɔ nnoɔma a Awurade ahyɛ sɛ wɔnyɔ no mu biara ho na ɔkɔyɔ emu biara a, sɛ nso ɔsɔfoɔ a wɔasra no yɛ bɔne ma ɔman no di so a, ɛnneɛ ne bɔne a ɔyɔeɛ nti ma no mfa nantwie ba onini a ɔdi mu mmrɛ Awurade mmɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Na ɔmfa nantwinini no mmra ahyiaeɛ ntomadan no ano, Awurade anim, na ɔmfa ne nsa nto nantwinini no atifi, na ɔnkum nantwinini no, Awurade anim.
Na ɔsɔfoɔ a wɔasra no no mfa nantwie no mogya no bi nkɔ ahyiaeɛ ntomadan no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mmɔ mogya no mu, na ɔmpete mogya no bi mprɛnson, Awurade anim. Kronkronbea ntwamutam no anim, na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no bi nkeka aduhwamhyeɛ bukyia a ɛwɔ Awurade anim, ahyiaeɛ ntomadan mu, no mmɛn ho, na ɔnhwie nantwie no mogya nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebukyia a ɛwɔ ahyiaeɛ ntomadan ano no ase, na ɔnyi bɔne ho afɔdeɛ nantwie no sradeɛ nyinaa mfiri ne ho, sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa. ne srawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho, sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔmfiri srawa ho nyi, sɛdeɛ wɔyi firi asomdwoeɛ afɔdeɛ nantwie ho no, na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhyeɛ afɔrebukyia no so, na wɔmfa nantwinini no nwoma ne ne nam nyinaa ne ne ti ne ne nyawa ne n'ayamdeɛ ne ne bini no Nantwinini mu no nyinaa. Mfiri nkɔ nsraban no akyi, deɛ ɛhɔ teɛ, deɛ wɔhwie nsõ guo, na ɔmfa ogya nhye no nnyina so, deɛ wɔhwie nsõ guo na ɔnhye no. Na sɛ Israel asafo nyinaa fom, na asɛm no ahunta ɔman no ani so, na wɔyɔ nneɛma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu bi na wɔdi so, na wɔhunu bɔne a wɔayɛ de afom no a, Ɛnneɛ asafo no mfa nantwie ba onini mmra mmɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔmfa no mmra ahyiaeɛ ntomadan no ano, na asafo no mu mpanimfoɔ mfa wɔn nsa ngu nantwinini no atifi, Awurade anim, na wɔnkum nantwie no, Awurade anim, na ɔsɔfoɔ a wɔasra no no mfa nantwinini no mogya no bi nhyɛne ahyiaeɛ ntomadan no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mmɔ mogya no mu mfa mpete mprɛnson, Awurade anim. ntwamutam no anim, na wɔmfa mogya no bi nkeka afɔrebukyia a ɛsi Awurade anim, ahyiaeɛ ntomadan no mu, no mmɛn ho, na wɔnhwie mogya no nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebukyia a ɛsi ahyiaeɛ ntomadan no ase, na wɔnyi ne sradeɛ nyinaa mfiri so, na ɔnhye no afɔrebukyia no so, na wɔnyɔ nantwinini no sɛdeɛ wɔyɔɔ bɔne ho afɔdeɛ nantwinini no no. Saa ara na wɔnyɔ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma wɔn, na ɔde bɛfiri wɔn, na wɔmfa nantwinini no mfiri nkɔ nsraban no akyi, na wɔnhye no sɛdeɛ wɔhyee kane nantwinini no. Asafo no bɔne ho afɔdeɛ ne no. Sɛ otitire bi yɛ bɔne na ɔfom yɔ nnoɔma a Awurade, ne Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɔnyɔ no nyinaa mu adeɛ biako, na odi som, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ no a, ɛnneɛ ɔmfa n'ayɛyɛdeɛ a ɛyɛ ɔpapo a wɔdi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto ɔpapo no atifi, na wɔnku no deɛ wɔkum ɔhyeɛ afɔdeɛ no wɔ Awurade anim. Bɔne ho afɔdeɛ ne no. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mfa bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebukyia no mmɛn ho, na ɔnhwie ne mogya no ngu ɔhyeɛ afɔrebukyia no ase. na wɔnhye ne sradeɛ nyinaa wɔ ɔhyeɛ afɔrebukyia no so sɛ asomdwoeɛ afɔdeɛ sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no, ne bɔne no ho, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ asase no so nkurɔfoɔ no mu biara fom yɔ nnoɔma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu adeɛ biako, na wɔdi so, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ a, ɛnneɛ ne bɔne a wayɛ no nti, ɔmfa n'ayɛyɛdeɛ, Abirekyi bereɛ a ɔdi mmum mmra me ma, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi, na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ no deɛ ɔkum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nka mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebukyia no mmɛn ho, na ɔnhwie ne mogya nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebukyia no ase. na wonyi ɛho sradeɛ sɛdeɛ woyi asomdwoeɛ afɔdeɛ gyeɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhyeɛ afɔrebukyia no so, na ɛnyi hwɛhwɛnhwɛn mma Awurade, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ wɔde adwammaa bɛyɛ n'ayɛyɛdeɛ ba bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ a, ɔmfa ɔbereɛ a wɔdi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi. na wonku no nyɛ bɔne ho afɔdeɛ deɛ wɔkum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsatea nka bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebukyia no mmɛn ho, na ɔnhwie mogya no nyinaa ngu afɔrebukyia no ase, na wɔnyi ne sradeɛ nyinaa, sɛdeɛ wɔyi asomdwoeɛ afɔdeɛ adwammaa ho sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebukyia so. Sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔ teɛ no, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no, ne bɔne a wayɛ no ho na wɔde bɛfiri no.